He aha ngā tikanga o te Kirihimete nō te ao whānui? He rerekē ngā tikanga o te Kirihimete i tēnā rohe ki tēnā rohe. Whakarongo mai koutou mā, ka tipi haere tātou i roto i te wā o Kirihimete i ētahi whenua kē. Ko te mea tuatahi, nō hea hana kōkō? I Hōrana ka tae atu a Sinterklaas i te pō tuarima o Tīhema. Ka waiho ngā tamariki i āna hū ki waho e tatari mārie ana mō ētahi koha, ētahi rare rānei. Ka waiata tahi, ka whakawhitiwhiti hoki ngā whānau i ngā rotarota hanga reka, i ngā koha iti. Ka kai ngā whānau i ngā pihikete reka ko Peppernoten. Ko te mea tuarua, nōhea te rākau kirihimete. Nō Tiamana te rākau Kirihimete ko Tannenbaum i ngā tau ono rau. He tohu o te oranga me te tūmanako i runga i te makariri o Hōtoke. I te tino wā o Aweneti ka tahu kānara ngā whānau i runga i te puapua Aweneti ia wiki. He maha ngā mākete Kirihimete hoki i Tiamana. Ko te mea tuatoru, nō ngā wā o mua i tīmata te Kirihimeti i hea? I puta mai ngā whakapono nui e toru o te ao i rō te rohe o Iharaira me Parihitini, ko ngā whakapono Hūrai, Karaitiana me Ihirama. Ka whakanui ngā hapori Karaitiana nō tērā rohe i te whānautanga mai o Ihu Karaiti. Ka hīkoi tahi, ka waiata hīmene, ka tahu kānara hoki ngā whānau. Ko te mea tuawhā ko Āwherika. Ka pēhea te wao Kirihimeti i reira? He momo whakanui whakaehu i Āwherika. Ka mau ngā whānau i ngā kākahu muramura. Ka hākari tahi ngā whānau i ngā kaiheihei, i ngā kairorerore rānei. Ka haere tahi hoki ētahi whānau ki tō rātou whare karakia. Ko te mea tuarima, nō hea ēnei rama Kirihimete? Ko Badadin te ingoa o Kirihimete i Īnia. Ka tahu ngā whānau i ngā rama uku kē. Ka whakarākei te iwi i ngā whare karakia, ki ngā rama, ki ngā whetū, ki ngā kānara hoki. Ka koha atu ngā whānau i ngā pūtea, ngā perehana hoki ki ngā pōhara. Ko te mea tuaono, ka aha ngā whānau i hapani i te Kirihimete? Ko te koa me te whakawhanaungatanga ngā aronga o te Kirihimete i hapani. He tikanga rongonui te kaiheihei parae i te rā 25 o Tīhema, nā tētahi whakatairanga a KFC. Ka whakawhitiwhiti he tangata i ngā kāre Kirihimete ki tēnā tangata, ki tēnā tangata. He pō aroha te pō 24 o Tīhema mō ngā takiroa. Ko te mea tuawhitu, ka whakanui te Yule i hea? I ngā whenua o Nōwei me Huitene, he kaupapa nui te Yule mai i te ao tawhito. Ko te koti Yule e hanga ana ki te kakauwiti he tohu o te atawhai me te manaaki. Ka tahu kānara, ka hākari tahi, ka hanga puapua Kirihimete ngā whānau i runga i te pō roa o te hōtoke. Ko te mea tuawaru, he aha ēnei mea ātaahua? He parole nō te whenua o Piripīni. Ka whakarākei te iwi i ngā whare, i ngā tiriti hoki ki ēnei rama āhua whetū, ko ngā parole. Ka whakanui te iwi i te Kirihimete ko Simbangabi mai i te Hepetema ki Tīhema i Piripīni. Ka haere ngā whānau ki ngā miha waipō e iwa. Ko te mea tuaiwa, ka whakanui a Las Posadas i hea? I te whenua o Mēhiko ko Las Posadas te whakaaturanga o te whai wāhi noho a Hōhepa rāua ko Meri i Pēterehema. Ko ngā whakaahua o te whānautanga mai o Ihu Karaiti me ngā piñata he mea nui i te wā o Kirihimete. Kei rō piñata ngā rare me ngā koha iti. Ko te mea tekau, ka aha ngā iwi e noho ana i Amerika ki te Tonga. He mea nui hoki ngā whakaahua o Te Whānau Maitanga o Ihu Karaiti i tērā rohe. Ka haere te nuinga o ngā whānau ki te miha waipō. Ka inoi tahi ngā whānau i roto i te whare karakia, e whakapaipai ana ki ngā rama. I ētahi wā ka rere ake ngā pāhu ahi ki runga kia whakatūrama te rangipō. Ko te mea 11. Nō hea a Dedmorov rāua ko tāna mokopuna ko Snegoroshka? Nō Rūhia rāua. Ko Dedmorov te koro o te hukapapa. Ka hoatu a Dedmeros rāua ko Snegoroshka i ngā perehana ki ngā tamariki. Ka whakanui ngā whānau i te Kirihimete i te rā tuawhitu o Hānuere e ai ki te wātaka Orthodox. He miha waipō, he tahu kānara, he pahū ahi rānei ētahi momo whakanui i rūhia. Ko te mea 12, Kei hea a Hanakōkō ināianei? Kei Amerika ki te raki a Hanakō kō rātou ko āna rinitia e iwa inaianei, ka hoatu a Hanakō kō i ngā perehana ki ngā tamariki. Ka hanga ētahi tamariki i ngā pōtae Kirihimete, ka mau ētahi tāne i te kahu o Hanakō kō. Ka whakarākei ngā whānau i tō rātou whare ki ngā rama Kirihimete maha. Me pēhē te whakanui Kirihimete i Aoteroa? Ko Pōhutukawa te rākau Kirihimete o Aotearoa. He wā mō te whānau te wā o Kirihimete. Ka haere ētahi whānau ki te whare karakia ki te īnoi, ki te maumahara te whānautanga mai o Ihu, ki te waiata tahi hoki hei he hapori hāhi. Ka kai ngā whānau i te hāngī, i te pahiroa, i te heihei, i te poaka, i te kūmara, i te rīwai, i ngā kaimoana rānei. He wā tino pārekareka. Ka aha koutou ko tō whānau i te wā o Kirihimete? Ka whakarākei koutou i te rākau Kirihimete? Ka tauronorono koutou i ngā tiripapa Kirihimete? Ka mau koe i tētahi pōtae Kirihimete? Ka haere koutou ki tātahi ki te kai pikiniki? Ka pānui pukapuka koe i raro i tētahi pōhutu kawa? Ka tunu kōrua ko tō kuia i tētahi paheroa? Ka hoatu tō whānau he koha ki ngā whānau kore perehena? Ka uaki koe i ngā wāhanga o te wātaka awenati. Ka waiata koutou kō hoa ki ngā hīmene Kirihimete? Ahakoa nōhē koutou ko tō whānau, ko te whanaungatanga, ko te tūmanako, ko te koa, ko te aroha katoa, ngā mea tino nui i te wā o Kirihimete i Aotearoa whānui.